Ma tlekx l-ewwel li nixtieq illi t-tifla tiegħi tammirani. Tifla tiegħi ma kienx twildet meta jew kienet ta' twelid meta meta saret riforma. Però hija waħda minn dawk l-affarijiet li ngħidilha jien kelli x'naqsam meta nbidlet dik il-ħaġa. U meta tara r-ritratti ta' x'kienu qabel, u fil-verità meta aħna niftakru x'kienu qabel, differenza that I'm proud of. Alright? Għax kienet diffiċli immens biex inti tagħmel di tranzizzjoni biex tipperswadi gvern li jagħmilha biex eh, tibdel l-infrastruttura tal-ownership li kienet l-ikbar ostaklu biex l-infrastruttura tibqa' tiġġedded biex ikunu aċċessibbli, biex in-nies ikunu jistgħu jidħlu fihom u joħorġu minnhom mingħajr periklu. Fuq bażi personali. U inti kont li, li, li persuadejt il-gvern li. Fuq qed nieħu krettu. Li hemm bżonn li, li iva, iva. modernizzaw. Kulħadd kien il-gvern kien jaqbel li hemm bżonn. Mhm. Pero, hija waħda minn dawk l-affarijiet li kulħadd ikun jaf li hemm bżonn, pero ħadd ma jaf kif, għax l-attentati eh, li kien hemm qabel spiċċaw f'kompromessi li ġabu li bħallew l-affarijiet kif kienu. Famużament, min kien jgħidili, min kien jgħidli biex jikoraġġini, kien jgħidli għaz dommintof ma sattarfom, il-problema l-kbira li kien hemm kienet li effettivament, jew fil-prinċipju, kull karozza kienet misjuqa minn sida. Immaġina l-Air Malta. Timpiega 20 pilota. Mela biex ikollok 20 pilota, jrid ikollok 20 aeroplan. Għax da meta l-pilota jkun bil-lif jew imur jorqod, jieħu l-aeroplan jew d-dar. Biex kun jista' jagħmilha l-Jesus loves me, veru gustuża u hekk u sabiħ, imma imma ma tistax int tiffinanzja u tissussidja sistema ta' trasport. Skont il-bażi ta' kemm timpjega drivers, id-drivers tħalleshom il-paga ta' drivers. Imma mhux tixtrilhom bas kull wieħed. U allura ħadd ma kien qed idaħħal idu fil-but biex jibdel il-flotta ta' trasport pubbliku. biex iġeddida biex jimmodernizza biex idaħħal l-air conditioning, ma kienx air conditioning qabel biex daħħal air conditioning, biex idaħħal ir-rotot, biex idaħħal il-fatt li tista' tagħmel teknoloġija biex tiċċekkja fuq l-app meta ġejja u dal-affarijiet kollha. Ma setax jagħmilha għax kien ikollu jrid jixtri karozza għal kull xufija. Kienet impossibbli. Impossibbli. Mhux vijabbli.
Allora biex tagħmel hekk irrid toftom l-operazzjoni tas servizz pubbliku mis-sidin tagħha li kienu s-sidin tagħha u kien ilhom is-sidin tagħha 60-70 sena. Li naħseb għanqlet ħafna rabja, le, immaġna. Fihom żgur, u għadhom sissa jisħtuni, u ġifiri. Daw għabli. Bidla kbira.
Għamlu projezzjoni ta' ħajjithom li speċa taħħa kollom ċertu xorta ta' dħul. Bħal kull kull merċi uħor, ġifiri, naturalment kienu kompensati kif kien id-dritt tagħhom. Mhm. Pero ma kienux dak li rridu, ma kienx dik il-villegġu. Xridu ma, xridu ma. Li ma jimbidel xejn u li jibqaw kif kienu. Dawn kienu dejjem jirnexxielhom. Bħal ta' yes minister. Dawn kien jirnexxielhom b'xi mod jew ieħor. Jidħol ministru ġdid ta' trasport mimli entużjażmu li jixtieq jibda l-affarijiet. U jagħmlu sena jieħdu jiekol dal-affarijiet kollha. Sakemm isib saqajħu jifhem ir-regoli. Mbagħad jagħmel sena jiġġieled magħhom biex jipprova jirranġa l-affarijiet u jqogħdu jinnegozjaw u ftit jedduh u ftit eċetera eċetera. Mbagħad ikollu sena jew jibża' mir-rixafil allura ma jridx jiġilet man-nies għax il-Prim Ministru jkeċċih, jew ġejja l-elezzjoni ma jridx jiġilet man-nies għax jibża' li jitlifha. Fil-gvern ta' 2008, fejn Partit Nazzjonalista rebaħ b'xi 1500 vot, mhm. probabbilment parti minna ma kienx biss il-kapaċità tiegħi li nipperswadi illi waslet għal dik ir-riforma li ma setax issir għal 50-60 sena qabel Imma parti minna kienet ukoll il-fatt li il-Partit Nazzjonalista did not have high hopes li jerbaħ l-elezzjoni ta' wara. Wara isma' f'dawn il-ħames snin jekk hemm xi ħaġa li tissir u li ħadd tkun fiha ħafna uġieħ. Now's the time u nagħmlu legat. Jinkont involut.
Legacy project kien spiex, na?
It's life changing. Il-partit, il-problema. Ma e- ekk ġifiri interpretaħ il-Partit Nazjonalista dan. Ma nax li kien il-Gvern Nazjonalista. Il-Gvern il-Partit Nazjonalista. Għani, l kara. Għan semmi eżempju ta' proġett ieħor li kont involut fih f'dak il-gvern, ħafna intimament, u li nkburi bih u nurri t-tifla ma dan għaddim U li kien dak iż-żmien kontroversjali ħafna kien ta' uġieħ. il-Parlament il-ġdid. Malta kien ilha disajn sena demokrazija parlamentari u l-Parlament kien homeless. Għal disajn sena sħaħ. Għax ħadd ma kien jgħid li kellu l-kuraġġ jgħid lin-nies għalkemm privatament nies bħal Difen Kadami u Alfred Sant m'għandix dubju li kellhom idea tal-istituzzjoni, tal-importanza tal-istituzzjoni. Kulħadd staħħa jgħid li nies isma' jħanhom fuq 50 miljun biex nibni parlament. Għax kulħadd kien jgħid, eh, parlament ħad tibni speċi biex għalik dak, 50 mm. miljun fuq fl-iskejjel. U jien naħseb li l-fatt li l-Partit Nazzjonalista ma kellu xi tama qawwija li erbaħ l-elezzjoni ta' wara. Dak ukoll għen biex jgħid isma' nagħmluha did-darba. Lawrence Gonzi ddeċida dal-Parlament ħa nibnih. Għax jiena nitlifha l-elezzjoni imma nkun ħallejt xi ħaġa. Kien hemmhekk din l-atmosfera ta' fakit? Fuq xi affarijiet iva. Let's do the right thing, eh? Eżatt, eżatt. Fakit, let's do the right thing. Eżatt. Eh. Ma nqodux issa ifimni, nismu di importanti li l-lum ħadd ma jgħid

Imma, imma, u allura iwa, ġviri l-bini tal jien kont wieħed mill-iktar affarijiet li ħadd pjaċir nagħmel, ġviri jien kont imur kważi kull xahar l-istudio ta' Renzo Piano, Pariġi, darba Ġenova u koll, biex niddiskutu l-elementi ta' dizin, għax id-dizin rrit jirrispetta l-elementi istituzzjonali, kif jaħdem il-Parlament ta' Malta, eccetera, eccetera. Waħda mill-iktar affarijiet li ħadd pjaċir nagħmel, per dak iż-żmien kien jħajruna fuqha, ħatibnu cheese grater, kapriċ, l-affarijiet kollha, kien importanti li jsir. U seta' jsir għaliex eh, jiena naħseb li kien hemm l-element ta' fakit. L-ożajta jek, ma naħsibx li qatt smajt il-Lorenz Gonzi. Fakit, imma naħseb. Inħalla sali naħseb. L-atmosfera dik kien, eh, speċi, issa, hemm bżonn li jsir, all right, issa, fimni, dan, dan, din l-opportunità. Ir-riforma tal-public transport dak kien l-element li, li perswadihom li jisma' kienu jafu li ħajweġġaw in-nies. Kienu jafu u ta' tajdli mhux eh, kan tiverja li xjentement tweġġa' lil xi ħadd, imma l-amministrazzjoni pubblika hija għażliet. Il-pajjiż għandu bżonn trasport pubbliku, hija element essenzjali tas-servizz pubbliku, tal-mod kif jaħdem il-pajjiż, ta' kif tiffunzjona l-ekonomija. Imma ku konna wasalna f'punt li trasport pubbliku jużaħ biss. U niftimu, maħniex ħafna l-bot eh, minn dak il-punt, però dawn għadhom konsegwenzi ta' kemm kienet ittardjata dik ir-riforma, konna wasalna f'punt. Di trasport pubbliku jizaħ biss. Min ma jistax jagħmel mod ieħor. Mhm. Ġvint għandek li kebżaw. Dik parti mir riforma ta' trasport pubbliku. Ah, F'Malta kien hawn mitej taxi. Dażek, numerus clausus. Issa tajdli mill-perspettiva ta' taxi drivers. Ma batewx, għax is-suq ġie liberalizzat u għax ftaħna dak l-element ta' trasport pubbliku, eh, żgur li batew daw biex jibjaw taksi minn jita l-oħra. Kienu jħallsu l-mijiet tal-eluf. Għax kien hawn mitej biss, demand and supply, sewwa jkollok mitej biss, jkollok minn numerous clauses biex tibdel l-idej, tħalli għawirt. Ġifir dak kienu kun hemm taxi drivers illi għandu tifel u tifla. Tifla jħalli la id-dar u tifla jħalli l-licenzja. Ma għazgur eh, li weġġaw. Użur li weġġa. Però il-mobilità tal-pajjiż ma setax tibqa' b'mitej taxi. Ma jistax ikun. U ma setax tibqa' ma nġeddux it-trasport. Mm.
Biex imorru wahda. Eh, l-ura. That's the bit I'm proud of. Yes, eżat.
Eh, issa, inti tkun taf il-mixed feelings fejn huma. Eżat. Ara, saru diversi zbalji, zbalji huma amministrativi, ġifiri jena ma nistax nara. A mobile għaddej.
Mux tiex, naħseb mitfi. Spera mux tiex imkien. Le, mux tiex. Eh, ok. Ok.
Għani l kara, jina niftakar il-moment fejn realizzajt li għamilna zbal kbir. Qed niltaqgħu mal mal-sidien l-antiki.
Qabel ma saret ir-riforma. Ġejja, waslet biex tiġi. U daw għednilhom isma' għednilhom the rules of the game are open for everyone. Din tkun kompetittiva, aħna m'għandniex il-min nażlu. Torganizzaw ruħkom. All right? Dawn huma t-termini ta' tender li ħaj uħroċ. Organizzaw ruħkom u ehm, u bidjaw intom għalihom.

Min sa jidħol sa norbtuh. Illi min mill-membri tagħkom jew intom irid impjieg, irid jimpjegakom. Ejba, ejba, uffer maħini. Trojan horse, bro. U għemmekkat.
Zbaljajna. U meta diskutajt internament, u għat dan għax jizbal, taf min serraħ li rasi il-kontrattur meta daħal. U għalli għetlu sallabnikom bi għadi, għalli sallabtuna. Għalli jina, drivers għandi bżon hija biex nsuq il-karozzi tal-linja, għalli musa mur l-ispranna għabat it-tobba biex nsuq il-karozzi tal-linja. Għalli jien daw għandhom zonna, għandhom l-esperienza, jafu xol. Għalli jien daw nistriħu noqot fuq. Għalli plas mux faċli suq. Kim ma kniedu l-trak. Eh, Mustammur jien nsuq karus l-għalli, ma ndaħalix. Forsi mhux ġo ħajt, ma kont tunira, nafa sa ma xi ħaġa. Il-bombi żgur ikun diffiċli. Għala, kulħadd il-problema ta' riżorsi umani kienet sottovalutata minn kulħadd, speċjalment mill-operatur. Issa, ħanajlek xi ħaġa, f'Malta għamilna xi ħaġa, fil-proċess ta' riforma għamilna xi ħaġa. Spiega l-fejkin żball. Għax daw ma tfaċċawx għax xogħol. Daw baqgħu daw marru training, baqgħu jippretendu li ġejjin, mfteminu. Kemm kienu? Ma tfaċċawx ma niftakarx il-numri sew, għax għax ilu, għara naħseb 300-400 ruħ ma ġewx għax L-ewwel ġurnata ta' xogħol. Allura għandek it-trakkijiet il-ġodda, air conditions bih, bil-numru jider elettriku, il-parkjati ma jisuqom ħattu. Għajli kif se jaħdem is-servizzu. In-nies maħruqin fix-xemx u l-karozza mhux ġejja. Meta x'kien ix-xar?
Fit-Lulju.
Hmm, sajf, sajf mimli. Sajf, all right. X'tamlu Ottubru meta jkun irid imorru tfal l-iskola? Għajdli, għajdli meta l-aħjar. Hmm. Jannar, ma importax jannar? Naħseb marzu jena.
Ma marzu, għax ħadd ma jrid mor xogħol marzu. Ija, ma mhux xogħol. Forsi għandek raġun. Ħin taħt ix-xemx fakin jiddaj. Forsi għandek raġun. Biex qed immultiplika l-frustrazzjoni li qed biset ngħidlek.
Qatt ma kien iddiżinjat li nħallu n-nies jinħarqu fix-xemx. Qatt ma kien iddiżinjat, però n-nies għamlu dak is-sajf Issa, il-mirakli saru biex dik il-problema tiġi indirizzata kemm jista' jkun malajr, hmm. tant saru mirakli li daw qabdu u l-gvern ma ħareġ solt. Daħlu dejhom fil-but. Hmm. U qabdu armata drivers jaqalawhom u allura tħallsu iktar għal overtime għal minn ħaj replace'hom. Hmm. Mill-flotot tagħhom mill-Ingilterra, minn Wales, eċetera, eċetera, ġibu ma biex ġibu suq il-karozza tal-linja temporanjament taw, jħallsuhom il-pagi tem, mhux taw ta' drivers, li swit Mhux li l-gvern, il-gvern ma swit l-sold. Swit enormement. Għax eh, they wanted to get on top of it. Ma kienx tor tagħhom da li ġara, ġifieri ħan niftehmu. L-min swit l-kontrattur swit. Mhux hekk. Mhux hekk. U l-obbligu kien fuqhom. U l-gvern ma daħalx għal dak l-obbligu, ma kumpensomx, ma xej, ġviri, il-gvern nifacilitalhom per eżempju li jisselfu ehm, coaches Maltin, drivers tagħhom, ħalli n-nies ma jibqgħux l-art. Eh, huma ħalsuhom, mhux il-gvern, huma kellhom ħalsuhom.
Fl-aħħar mill-aħħar kienet eh, għal daw l-intraprendituri kienet eh, kien falliment il-proġett. Iva però kienu impenjati illi jibqgħu u li they turn it around. Kien falliment finanzjarju. Finanzjarjament, għed najt.
Kien falliment finanzjarju, per għatma abbandunaw. Il-gvern Labour Party keċċijom. Hmm. Ġvi, u meta keċċijom kienu dizapuntati ħafna. Mux kienu għat jamlu flus minnu, because it became a matter of pride, ifimni, dan hija kumpanija internazjonali. Sida kien id-Deutsche Bahn. Ġvi, ħana ma zilnijom xaħn. Min kien sida?
Id-Deutsche Bahn, l-ikbar kumpanija ta' trasport fid-dinja. Hmm. Deutsche Bahn, il-railway company Ġermaniża. Hmm. Eh, Arriva hija sussidjarja ta' Deutsche Bahn. Sewa.
Arriva stess kienet topera dak iż-żmien f'xi 20 pajjiż tal-Ewropa. U kienet sussidjarja tal-ikbar kumpanija ta' trasport fid-dinja. Niftakar kelli meetings ma' Deutsche Bahn stess, mal-proprjetarji, wattilhom isma' intom qed taħsbu li titilqu,

imma fil- Kwalità? Fil-kwalità tas servizz, fil-limitazzjoni, għax imbagħad l-iżball li ieħor. U issa l-iżball li nassumi r-responsabilità tiegħu jien mill-bidu sal-aħħar. Il-servizz mhux tal-irpilja, tal-li kien bil-bosta ħjar minn dak li kien hemm qabel, u r-riżultat kien jidher immedjatament mit-traffiku li kienet jiġbor. Però kien ħafna inqas mill-aspettattiva ta' x'kellu jkun is-servizz. U ta' dak jien responsabbli. Għaliex jien tajt li l-pubbliku, jien kont il-wiċċ ta' dik ir-riforma u għalhekk fimni, ġifieri kienet l-aħħar eh, inizjattiva tiegħi fil-politika. Llum jekk noħroġ għal tlab tal-boċċi tal-qrendi, Zgur ma nitlax. Għaxar snin wara. Il-gallipoli tijaj, għatmu sa tinħafil li li li. Affariet li jġru. Gallipoli kienet dil-missjoni ta' Churchill u. Ah, Insomma, u Spiega l-analogija wara. Jien kont mux biz determinat il-sir din il-riforma, jien kont entuzjast ġenwinament ta' riforma. Mm. frankament għadni. L-ġina ġenwinament inkwetat kont dak iż-żmien u għadni sal-lum, illum dawn l-inkwiet jixxerjaw ħafna nies, mhm. però dak iż-żmien ma kienx moda fl-ambjent politiku. Fuq id-dipendenza ta' dal-pajjiż fuq il-karozzi privati. Ġenwinament. U allura jien kont entuzjast. Ir-risposta meta kont tajt lin-nies isma' tmux bil-karozza għax-xogħol, jekk tmur il-belt kuljum madonna karozza inkollu twaslek. U kien jgħidlek imma ħaddini il-karozza tal-linja, jiena ġemmajt biex nixtri l-Audi, anke xtrajt il-Ford Focus, u ħadd itfani f'da trakk li kien tal-militar u għamlu l-erba' ħadid fuqu fin-1945 u ħammur f'dak, ma darax ma mmurx dak.

Jirnexxilna nċaqalquhom fuq każa tal-linja. L-entużjażmu tiegħi għal dik ir-riforma kien ġenwin u sinċier. U mort inbiħħa lil pajjiż. U l-pajjiż tra. Irvin ma naf il-ħadd li kien jgħid ħalli fis-sidin tal-karozz tal-linja Le, le, taħjar nżommu li għanna, speċi, ma rridux karozzi air condition, ma rridux, ma rridux rotot iktar frekwenti, ma rridux li s-servizz jibqa mux jibqa fis-seba ta' wara nofsinar, eh, fis-sajf u koll, imma jibqa saħdax ta' billejl, jinħanidlek Malta jajruni ħafna fuq trasport publiku, għawdex, eh, rridu jamlu li monument bi trasport publiku, għax il-karozz tal-linja kienet taħdem mill-imġar sal-rabat, u forsi kienet mur tinżel dar play mar sal-forn. Fl-erba ta' nofsinar kien jieqaf kollox. Illum it-tfal, mux illum, fl-axar xar snin It-tfal jużaw karozza tal-linja, joħorġu bi karozza tal-linja għaliex twassalhom kollhom kien Malta wkoll ta' ġifieri. Is-servizz kien jieqaf ħafna rħula fis-seba' u nofs fit-tmieni ta' war nofsinhar. Ħadd ma qal hekk nixtiequ nkomplu, kulħadd ħafna nies kienu entużjasti għaliha. U allura bħali kulħadd kien diżappuntat. Why did it fall short? Kif għex ta' ma dak id-disappunt kif għex tu? Eh, ftit mistħija, disappunt, eh, frustrazzjoni. Disappunt jew mistħija.
Un kombinazzjoni minn naf ma sentom xo ġifieri kien hemm mistħija. Kien hemm mistħija li x'jiena wiċċi kien hemm u allura speċi eh, betilna xi ħaġa xtrajniha u qajt għanneku. Eh, tifhem, ġifieri issa hemm element li kienu fil-kontroll tiegħi. L-aspettattiva jien tellajta. Hmm. Jien eh, misni kont politiku iktar bil-aqal, iktar mill-li promotur ta' riforma ta' trasport, u politiku bil-aqal l-aspettativi tija kizom mokaw biex tajdlu grazzi għax it-tihek. Mux tajdlu ħanamlu għek u jgħidlek ma għadonna għarġamilt. Eh, il-disappunt imma pero għalix Hemm żewġ elementi, hemm dal-element tax-xufiera eh, li ma tfaċċawx u dak kien żball tattiku. Mhm. U li kellu konsegwenzi wkoll. Jiġifieri aħna milna xi ħaġa li ma saret imkien. Il-privatizzazzjoni ta' trasport pubbliku saret f'ħafna pajjiżi. Mhm. Il-ġifieri li jinbidlu s-sidien minn sit għal ieħor. Però qatt ma ġara li int bdilt l-infrastruttura kollha ta' trasport, għax aħna d-diżin ta' trasport tagħna kien magħmul fuq il-fatt li xufier jieħu l-karozza torqod miegħu d-dar. Kulħadd kien jipparkja fil-garax tiegħu joqgħod fiegħu fit-triq tiegħu tiftakar. Mm, mela. All right, mela allura meta nbidel dak, aħna kellna nagħmlu xi ħaġa li qatt ma ssir. Niskrepjaw sistema sħiħa. U nibda illum, law jinna fit-tini tal-ulju. U jisbaħ it-tilet tal-ulju u jkun hemm sistema totalment differenti. Dik dik it-trasformazzjoni qatt ma ġrat. Mela allura mhux biss aħna u xufiera batew minna, imma l-operatur is-sottovaluta x'kienet jiġri, l-operatur xtara ħafna operazzjoni oħra f'pajjiżi oħra, u mbagħad tibda tibdel, ġifi tiftakar meta l-HSBC xtara l-midmed. Hmm. Il-midmed baqa' midmed, mbagħad biżmin l-ewwel bidlu l-logos, mbagħad bidlu l-proċeduri. Ta' tranzizzjoni.
Clean break. U allura x'jiġri mbagħad? L-iktar waħda li jsemmuli, per eżempju, il-famużi Mendy Buses. Hmm. Ah, kien jisu għamilna eh, l-ħagġa kienet deċiżjoni tal-operatur, mux tagħna. L-operatur jara l-liġi xtajt jiex xtib ta' karozzi huma permessi f'Malta. Ma intom ma kellek l-ebda jett fuq l-operatur, biex ta' jek tara l-operatur jagħmel deċiżjoni ħażina. Naddilu l-komment, ma sa' kemmet joqgħod mal-kontrattu joqgħod mal-liġi. Hmm. Ma tjagħmel xejn ħażin, jiġifieri jekk il-kuntrattur qam filgħodu qal ħanġib id-double deckers. Hmm. Il-liġi f'Malta ma tħallikx isuq double deckers, għaliex m'għandniex regolamenti li jisom muttan il-żolin biżejjed, u allura xaħta ħajkola. Ħajkola. Right, jew xi cables, eċċetera. Però ra liġi u għaliva f'Malta dawn it-tip ta' vetturi, ġifieri mhux li jkunu biss ta' 16 metru, ma li jkollhom l-articulation fin-nofs. Dawn huma permessi. Fil-fatt f'Malta Għandna skos minnhom, kull darba li tara trailer tal-krejnijiet, eccetera, daw kunu kbar, trainer tal-containers. Mm, il-fizika l-istess, biex. Eh, mijiet minnhom, mijiet kbar, daw ġabu 50 bendi bas. U kien hawn massakru f'Malta, imma l-problema mhux il-bendi bas. Il-problema l kienx hawn drivers jafu jsuquhom. U ħanidlek, jina tlek immu diffiċli tintafa wara trakku tibda suqu. Meta dejjem saqqa. Immaġina tintafa wara ta' xaħġa ta' 16 metru. Li meta tirriversi għax irtikolata, jekk minna lik sejjer law tmur lem. Però żball stramp eh, minn xi ħadd li meċi, speċa minn kumpanija li Żball stramp u diżappunt. Żball stramp diżappuntanti għall-aħħar, però jiġi mill-fatt illi ma kien hemm l-ebda mudell u esperjenza fil-proċess ta' acquisitions ta' trasport. L-lezzjoni Malta kienet illi jent titħol mill-qieħ u tagħmel xi ħaġa.